א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. ס'איז דא אסאך מאל מען טראכט זיך אריין, מיר גלייבן באמונה שלימה אז משיח קומט אט אט אט, ממש היינט, אחכה לו בכל יום שיבוא. אויב מ'הייבט אן טראכטן די היינטיגע דור, ירידת הדורות, אזא שוואכער דור, אזויפיל נסיונות, אזויפיל וואס מוטשענען זיך, און די דור וועט קומען משיח? די דור גייט ברענגען משיח? און מ'קען נאכמער זיין אפילו ס'רוח. וואס וועט זיין? אוודאי, משיח דארף קומען, אבער עפעס לייגט זיך נישט אויפן שכל. אין די וואכדיגע פרשה, די וואך איז בהר און בחוקותי, אין די ערשטע פרשה, פרשת בהר, רעדט די תורה די הלכות וועגן שמיטה. זעקס יאר דארף מען ארבעטן און די זיבעטע יאר דארף מען רוען, לאזן די פעלד רוען, און מען קען נישט באארבעטן די פעלדער. דערנאך זאגט די תורה די מצוה פון יובל, אז נישט נאר יעדע זיבעטע יאר דארף מען לאזן די פעלד רוען, נאר יעדע זיבעטע יאר, איז שמיטה, און יעדע זיבעטע מאל זיבן, דאס הייסט די ניין און פערציגסטע יאר איז שמיטה און דערנאך קומט די פופציגסטע יאר יובל. און יובל, לגבי די פעלד, האט די זעלבע דין ווי שמיטה, אז מען טאר נישט באארבעטן די פעלד. זאגט די תורה ווייטער, וויכי סאומרי מה נאכל, אז א מענטש וועט פרעגן דעם שאלה ווי אזוי וועלן מיר האבן וואס צו עסן, מען האט נישט איינגעזייט, מען האט נישט געפלאנצט, איז אפילו סתם אזוי א שמיטה איז שווער ווי אזוי די פעלד וועט וואקסן און געבן תבואה אויב מען באארבעט עס נישט, אבער כל שכן ווען מען רעדט פון יובל וואס צוויי יאר אין א צו, די ניין און פערציגסטע יאר וואס דאס איז די זיבעטע שמיטה, און די פופציגסטע יאר וואס דאס איז יובל וואס מען באארבעט נישט, וועט קומען די איין און פופציגסטע יאר, פון וואו וועט מען האבן וואס צו עסן? מען האט דאך גארנישט באארבעט און געזייט אין דעם פעלד. אזוי וועט א מענטש פרעגן. זאגט דער אייבערשטער, ותבוסי את ברכתי, איך וועל שיקן מיין ברכה אז די פעלד וועט וואקסן און וועט לאזן

די תורה זאגט אז א מענטש גייט עס פרעגן, און דאס רעדט מען פון יעדער איינער קען עס פרעגן, יעדע סארט איד קען האבן אזא מין שאלה, פארוואס זאל מען פרעגן אזא שאלה? וועט נישט האבן וואס צו עסן? די אייבערשטער האט געגעבן א מצוה וועט נישט האבן וואס צו עסן? און א פארברענגען, געדרוקט אין ליקוטי שיחות, חלק כ ו ז, עמוד הונדערט אַכט און נײַנציק, האט דער רבי ארומגערעדט וועגן דעם, ווער איז דער וואס פרעגט, און די מסקנא איז געווען אז אפילו איינער וואס האט אמת יראת שמים האט ער איז בטל צום אייבערשטן, אפילו ער קען פרעגן אזא שאלה, און דער רבי האט מסביר געווען. סתם אזוי קען מען האבן די שאלה אז מען האט נישט באארבעט די פעלד פון ווי וועט וואקסן, אבער דא איז די שאלה נאך שטערקער, די פעלד וואס מען באארבעט יאר נאך יאר ווערט עס שוואכער, ווען ס'קומט צו די זיבעטע יאר אדער צו די זעקסטע יאר איז די פעלד די שוואכסטע פון אלע זעקס יארן, וואס ווי די רמב ם איז מסביר אין מורה נבוכים על פי שכל, על פי היגיון, די טעם פארוואס די אייבישטער האט געגעבן מצוות שמיטה איז טאקע וועגן דעם, מען זאל לאזן די ערד רוען איין יאר ער זאל קענען צוריק קומען צו די כוחות. קומט אויס אז די זעקסטע יאר איז גאר גאר גאר א שוואכע צייט פאר די ערד. פרעגט זיך דער שאלה. די ערשטע יאר מילא די פעלדער שטארק די צווייטע יאר דריטע יאר אבער די רעדסט פון די זעקסטע יאר די פעלד איז די שוואכסטע מצב מה נאכל בשנה השביעית וואס מ'עסט די שמיטה יובל און דאס איז א שאלה וואס פרעגט זיך ס'איז נישט נאר אז מ'דארף דא האבן עפעס א העכערונג טבע אז ס'זאל וואקסן פאר דריי יאר

חזל זאגן, שית אלבער שנין, קאי מלמא, די וועלט שטייט זעקס טויזנט יאר, און די זיבעטע יאר דאס איז ימות המשיח, דאס איז יום שכולו שבת, דאס איז ווען משיח וועט קומען. די זעקס טויזנט יאר איז די צייט ווען מען גרייט זיך צו אלעס וואס וועט זיין ווען משיח וועט קומען. און די זיבעטע טויזנט יאר וועט מען נעמען אלעס וואס מען האט געטון במשך די זעקס טויזנט יאר, ווי די לשון איז, כל מה ש, אלעס וואס עס וועט זיין במשך משיח איז תלוי מעשינו ועבודתינו במשך דעם זמן הגלות. פרעגט זיך די שאלה, מיר שטייען מיר ביי שנה השישית, און דער מלך השישי, די צייט איז די שוואכסטע, ירידת הדורות, ווי חזל זאגן אכשר דרא, און זיי פרעגן בתמיהה, איז דען בעסער געווארן די דורות? פרעגט זיך די שאלה, פון דעם אלף השישי, פון דעי שוואכן דור וועט קומען משיח? נישט אין די צייט פון תנאים, צייט פון בית המקדש, צייט פון די אמוראים, גאונים, ראשונים, ממש די נידריגסטע דור, עיקוואס איז די משיכה? מען האט נישט קיין געפיל, מען האט, מען זעט נישט קיין גוט געטליכקייט, נישטא קיין גילוי אלוקית. אונזער דור וועט ברענגען משיח? זאגט דער אייבערשטער יא. וציוויתי את ברכתי, איך וועל שיקן דעם ברכה אז טאקע פון דעם דור, די ביסל וואס מען טוט, מען פארשטייט נישט, מען דערהערט נישט, מען ווייסט גארנישט, אבער מיט א פשטות, מיט א איבערגעגעבנקייט, מיט א ביטול, מיט א קבלת עול צום אייבערשטן, טוט מען א מצוה, נישט אין קיין גרויסע מדריגות, נישט מיט קיין גרויסע כוונות, פשוט דער אייבערשטער האט אונז געהייסן טון א מצוה, און מען טוט דער מצוה, אט דער מצוה, דאס טאקע וועט ברענגען אלע גילויים וואס וועט זיין. בימות המשיח זאל דאס טאקע זיין במהרה בימינו אמן. א גוט שבת.